Abarogi barabwo montigane pi, montigane pi, nchera teiyo ngoka chividio ng'a soro ng'a chibwate erieta ria simba arati, vidio eyio ase teiyo egochia. Ntaete montebi iga abangwa namontegerete aa na kondigereria. Nchera ki ndarosie evidio, nyetegerere pi nkore mbuya ere, nyebeke online ny'upload, alafu abanto bane bagochi konyigwatch banyora sauti teiyo. Eki mbiko neki ebio, mbiko neki ebio eh? Nkorigereria evidio eyio buya naetera naetera namanya konyora ng'a evidio eyio gwateba ekemanera pi nebwate eriogi. Aya nateba bono tianyeupload, kegoika are solong as ebwate rieta riria ase embarati. Ase teiyo ogochia, ndete montebi nki ekio onye tari oborokia? There is no way ndakore chividio chimanye koba enchera enchera enga buna echio. Korende abanchwa bane iga abe egepindi egia for mogoa times etv eye yane, nakobaa kera mbuya mono sana ase okoba tolerant ase ogoturia na konganya ng'irane back to online. Narenge kobatebia ase engencho eng'ororo naki nachaka goaka chividio riria nakore na chiupload chiasiria esauti. Namaete problem ng'ai achiete. Bono natemete korekebisha ebinto bibere bitato korora gose naki chividio chiane nchinsire esauti. Bono eye nere ekoba evidio entang'ani gochia gouploada, chimanyeti gose nere ngoikera esire esauti but I want to see naki buna nakore ukarabati yane, esauti eria ngoirane ere buya. Naki nabeire chingaki echi ntarakera chividio that is why. Korende tindi gotiga gokwana, nabeire gusii ang'e ewiki engima, korwa friday mpaka friday eyetete. Ngaikaransa oo gotegerera egraund, ebinto mbire oo biarenge very clear korwa gusii, nabi ntete kobatebi igaa. Egento ekemo kiabo, gusii abanto bagoteba igoro pi matiang'. Matiang'i. Ande onsi aroo bagoteba ng'a Matiang'i nere bakwachia kura as the president of the republic of Kenya. Riswali tokweboria ng'a onyore ng'a Matiang'i taiyo ase ballot naki egochia koba? Naki egochia koba? Lakini onye Matiang'i karoo, igoro pi, Matiang'i obe ogochia kura, period. Number two, abanto baamoire Onye mochumba tari gokora gasi, abe na matiang'i taba na matiang'i, oyio PO box nyumbani. So far eye nere ground nkobate inche na omonto ngotegerera eground. Amang'ana aya okokora analysis ntabwati information aye tincho. Abanto bagoteba ng'a onye mochumba tari gokora amagenderero. na aba namatiangeru mabe k'amarogoba, na abe ekiama ki'amatiang'i, Jubilii, na aba UPA, onye amagenderero taiyo, oyio ninka agochia. Nabo abanto ba Gusii bagokwana, Ende eye neshida, natetirie nagoteteria David ogangoteria amatiang'i, atebia abangwana baye, ng'a genda kora amagenderero. Atebia abanto naki bagende ng'a, genda kora amagenderero chi chiconstituency chiaino. Atebia babo barongo, gende kora amagenderero. Baria bajudie, egento kioka babwate bonye gekobakonya namagenderero bagokora. Ntong'aine na abanto ba UDA ngokora bare amagenderero gusii, nimanyete eserekari nkobakonya ere, lakini obuya mbori ng'a ekobakonya korenta amagenderero. Nachete koboria igoro ya sauti mogirango ngatebiwa ng'a ng'o okorusia osoro, ng'o okorusia osoro, abwo sauti mogirango barachete ngabore. ng'a okorusia osoro ase eng'encho ngokora are ki? Egasi. Nanyorete etuni yachenchiri onye ribare richache, etuni yachenchiri onye ribare richache, abanto bagateba ng'a nyasae rijara ngoirane are omongwana oria ngoirane are, esababu nere ri, amagenderero. Bagoteba ng'a tonka are ngoo nere kare oo, mbaroche tofauti. Ee, nkore tare omochere, torakane, ching'ende ngocha chire, ntorakane. Lakini bagoteba ng'a gok bakopiima tong'i, bapime na zairi, zairi nare better. Abwo nabo abagusii baikeire, bamoire mbare gwa akasuti, ibagoakera omonto ogokora ki? Amagenderero. Ekio nakio nase kobatebia iga ase echaneli eye, abachumbe bonsi pi bana amache nkore chigasi, erigete more omotwe oo.

Naende onye tigokora amagenderero igo tigokonya omtiang'i, aye bono obwate gosariwa ogende obere ang'e ao, simple as that. Igo inanachi chiaria ebinto mbire omtiang'i obaete gokora bono iga, rangeria emeeting ya abajumbe bago, batebi emiaka etigarete ebere gose oyomo na enusu, bakore abananchi ba Nyamira egasi, abananchi ba Bosongo egasi, ng'a. Omonto oria ogokora egasi abanto bagoteba nonyonka, ere tari gotiga chimbarati, mambia mpaka amarabwo aba akore egasi. Eseneta ya Nyamira, abanto bagoteba osoire campaign ya obogavana, oebire egasi yaye ya oboseneta. Naende abanto bakoboria naki, ee onye kare omonto omuya, konya nkayi yare ekenyoro chikoiba. Amang'ana amakong'u Nyamira, amakong'u, nkayi. Okong'u omogeni are, ekiagera chibesa chiria koigwa ochoteba abana echi ng'a chibesa chiakorire ki? Chiaibirwe. Biasambire. Bono iga nabo tokogamba, tiambatebi kende abwo, ng'a binto mbire buya. Gusii, matiang'i igoro pi nere, gati gati aa, ebikone. Ebikone. Egento kiane nagundua korwa ase egeroundi abanto mbare confused nkiama ki bagokora ki bagosoa. Lakini nagotwarete eng' session iga nkagamba na omwemisi o rigoma ward oyio ore chairman ya UPA agateba ng'a gusii UPA oche gokora. Alafu mbachie gotwara sauti mogirango mbatware ekiama gia RCDP. Mbatware Jubilee chinsemo chiaye. Igo bono koroki ng'a ekemanero nkeria naki, Matiang'i tari ochi koboria nyakiama kemo. Agochia koboria intwe ng'a coalition party. Coalition party nase okonyora ng'a ebiama ebinge bigocha amo biarosie epati eyemo ya sponsor one candidate. Igo bono, matiang'i ase eballot tari gochokana na Jubilee, ekio naki egento nanoticeti lakini ekemanero nkere naki, gusia abanto mpaka intwe manya nkiama ki bagokora ki, bagochia goakera. As simple as that. Egento kende nagunwete abagusii bamuire this time round ngokera bare motiangi chikura all has wholesomely. Abanto bagotebi buna ng'a yake campaign gusii gaki gaki gaki lakini torama matiangi. Lakini torama matiangi ande onsi ase okogenda aye kore campaign yago otogie ruto ogo lakini torama ng'o matiangi simple as that. Aye naro amang'ana are gusii bono. Negetongera chingaki go interact. Egagusia nganyora mwamba etagoire chipaara goeta goeta goeta goeta goeta ng'a epaara eye koagache epaara engire nete koagacherwa. Mogosaria abanto ebiashara engire ere motakoagachere epaara eywo amang'ana aywo ere. Eeh so tari omonto gakorigia riria oteba neba nasareti gokorwa aa, chipaara nkorete ki? chiabekirwe. Simple, lakini bono ogosaria abanto alafu egasi teri gokora ki? teri omogokora. Egosoria, nobochoondi korwa motiang'i are goteba, eeh. Finally nanyete abanto bakoboria matiang'i ng'a yare. Igo matiang'i oborere abanto, gusii tari gocha campaign ere omomwanya gusii. Aye ase ogocha gusii rioka rioka akorokana ng'a ere ne tribal aria ne leader ya abagusii yoka. Matiang'i ntomaete natache gusii na omonto oito, naende matiang'i natacha gusii na ekiongozi gieto nere twagachikura. Inki acha gokora nere? Lakini nabo abanto bakwo batagete komoigwa, which means nabo agaka mega akwane abanto bakore ki? Bamoigwe. Simple as that. Timanyeti ninki kwamanyire aye korwa ri ground onye gogo interact igi aa na gaa, abanto bare Kitale, abanto bare Nakuru, ase comment section igaa, share na inche ng'a understand precisely naki, ninki kegasaine ase chi region chiaito naki abagusii bagoteba. Mbuya mono.